Kenha ki sta ku gosta di nhas videos nhas banda nha kanal youtube skrebe verdadi pa fla nha banda nha tiktok nha sta di kel jeito nha sta oiá mutu kusa nsin di tardi di vez en kuando nta konta nha storia di dia nta fasi nha video di humor trankilu mas nta kre nos tudu pa nu ben pa nu brinka so pa sai pa nu rispeta e kada un kada algin ta fasi kusa ke kre ami nsta li nka sta li pa ben falta ningen nka sta li pa ben e papia na vida di ningen nsta li pa ben da kel konselhu ke normal ki tudu algin ta oiá. N ten nhas algen ki ta sigi, ki ta sta sénpri djuntu ku mi. Bon dia, bon dia, bon dia pa nhos ki sta sédu ta obi N ta ladra li sin trankilu. N ta fla nhos tudu tanbê. Di tardi N ta da nha konsedju alvês ki N txega kasa N ta txega kansadu. Di dia tudu dia ki N ta ba trabadju sértu. Tudu dia es óra li nsin si nhos ka nhos txoma tudu nhos amigu es ta ben ô tanbê ta ba oi na youtube dipôs. Motinhu. Avesu, munta algen ta pidi-m konsedju, ta pidi-m, munta algen ta konfundi kel ki sta na bu korason, kel ki bu ta ama, ku kel ki bo ta pensa. So ki munti algen, munti nos omis o mudjeris, nu ka sabe toma disizon di kel kusa ki é sertu pa nos. Ami N ta atxa, ami N ta atxa, ami N ka ta txoma ningen pa pidi konsedju, Pa fla-m, pa N fla kal mudjer ki N ta fika ku el ô kal ómi ki N ta fika ku el? Mosinhu, kel-la ka é konsedju. Kel-la é un kuza ki ta nase déntu bo. Kel-la é un kuza ki Deus ta da-u déntu bo. Kel-la é un konsedju ki bo ki ta buska. Kel-la é un konsedju ki bu tene tudu dadu. Modi ki N ta fla si ami N tene dôs, dôs, si N tene, gosi di fla si N tene un mérma na Fransa, N tene un mérma na Luxenburgu ô na Purtugal. Abi kel disizon la é ka disizon ku ta pidi amigus, ka disizon ku ta pidi mamai, ka disizon ku ta pidi papai, ka disizon ku ta pidi algen pa fora. Kel disizon la bu ten el tudu ladu. Kel disizon la ta ben di dentru di bo. Abi bu pode sta ku bu korpu, bu pode sta ku bu merda na kabesa, bu pode sai bu amura ku mudjer atua, bu pode sta. Nau, ten kel kusa ki ta sta dentru di bo, ten kel kusa ki ta dita noti bu ka ta durmi, bu ka ta kume, garganton ta tapa. Ô ta intende?

Pamodi algen ka ta ama algen ka ta ama algen ta fla ma algen ka ta ama algen dos bes ma bu ta ama si kre sinkuenta bes pero enkuantu bu ka sta ku algen bu sta ku algen ki algen ka kre sta ku bo e sima midju midju ta nase ta kiri ta produzi ta mori e ta kiri ti metadi di kaminhu si si txuba ka ta txuba e ta mori

Konselhu, Pa bu ama un algen di verdadi, N ka pode da-u, N ka ta konsigi da-u. Kel-li é sô Deus ki ta da-u, kel-li é bu puder na txon bu pidi Deus. I mosinhu N sta preokupadu pamodi N tene un di nhas algens ki ta sta sénpri na nha ladu, ki ta sta li ku mi. Eu, Urides, N sta preokupadu ku el, N ka sabe undi ki el sta. N ka sabe, N preokupadu pamodi nunka ka el sénpri ta sta li ku mi di manhan. Ola, mosinhu! Si nhos pidi un algen kes konseiu ki N pididu li, N foi pididu pa un ómi, i kel li ka nhos pidi ti oji, nen nhos mai ki tra di nhos dintu di se tripa bariga ka nhos pidi. Nunka ka bu fla ka bu fla nunka bu ka fla nau, kel la é un kuza ki ka berdadi. Si algen fla, é konta mintira. Ami gosi N pode ten un amigu.

Si nu xinti nu pensa, nu deklara ma sa tutu la irá. Modi ki un ómi ta pidi un ómi pa deka konselhu? Nunka ka pidi ningen pa fla ku kai ku ta fika ku el. El pode fika ku nha mandi fia, pode fika ku kel otu mudjer, pode fika ku kel ki bende Kau Verdi, pode fika ku kel ki krê ben ku el ô kel ki ta kume masada. Nau, mô sidju. Ka nhos konfundi prazer, ka nhos konfundi kel ki bu ta oja ku kel ki bu ta pâpia, ku kel ki bu ta pasa-l. ku kel ki bu ta xinti. Kel ki bu ta xinti é otu kusa, mô senhor. Ka nhos konfundi o pasa o noti, ka nhos konfundi papia txeu na tilifoni, ka nhos konfundi prazer na kama, ka nhos konfundi ba xopi, ba diskoteka, ba zofa, makiadu, kel ki kel la, ku kel ki bu ta ama. Abo disizon ku ta toma di mudjer ki bu ta ama. Mudjer ku ta ama ka toma, ka meste toma disizon, disizon sta tudu tomadu. Abo ta gosta di un algen. Aku ta gosta di un algen, bu ka meste pidi opinion di ningen. Opinion bu ta ben ku el, opinion Deus ta dau. Opinion é amor ku sta xinti pa kel algen. Ora ntende? É kela ki munta algen ka sabi ku se. Bu ta fla, bu ta pidi un algen i koma, n tene dos menbra, n ka sabi kal ki n ta fika ku el. Koma, nton mi minhu bu ka gosta di el. Si bu gosta di un mudjer di verdadi, bu ka ta pidi opinion pa ningen. Pamodi abo si bu gosta, si bu ta ama algen, ki bu krê fase vida ku kel algen, bu ka meste pidi opinion. Opinion bu ta tudu ladu, pamodi opinion sta déntu bu korason. Kuza ki N atxa ma N pode fla nhos, kel la é verdadi pa N fla nhos. Modi ki mi tanbê N pidi opinion na nha amigu, ka é mudjer ki N ta fika ku el. Ka é mudjer ki N ta fika ku el. Mo ki N ta fla amigu, ami si ami gosi N ten ta ten dôs amigu, pamodi. É mutu é raru pa tene amigu amigu se amigu di verdadi pode ka ta kontise na mata é mutu é raru pa ten dos membra pa amigu amigu senpri ta yoma su ten membra boa dimas ta jubi un modi duga el kel mas fixi ke ta kre ta fla nau fia o kel otu la bo e ta fla mi sabia ma ki un omi ka era pa bo mi ki era pa bo. Kel-la é kusa ki nos ómi nu ta pasa pa un fadja ma nos é midjór ki kel-otu. Má sô ki un kónta nu ta konta fla, Nos tudu nos ómi nu toma más atenson ku pâpia ku txeu di nos amigus. Nu toma más atenson ku dizabafa ku txeu di nos amigus. Nu toma kuidadu pamodi é ka tudu ki bu ta odja ki é rózas, ta intende? I nhos toma kuidadu ku pidi algen disizon, pamodi ten kel kusa ki bu ka meste pidi, bu ten tudu dadu. Bu ta intende? Se é ropa ku sapatu, nu fla, Kau, kal ki é más bunitu? É otu kusa.

Munta jenti ta konfundi ku kil ki ta odja. Ami N ta atxa ma ki ta odja bo mudjer é kel omi ki ta vive ku si mudjer. Bo ku ta sabe ma ku ta pasa ku bo praga dentu kas, bo ku ta sabe mor ku ta ku se ki ta kontisi ku bo dentu kasa ku bo mudjer. É ka algen pa ba nha kasa gosi pa nu kume, pa nu bebe, pa nu bebe whisky, pa nu kume karni, pamodi dja nu pudu bazadu kumida na mesa, pa nu kel-li kel-la. Bo fla, Nau, si, ten bo mudjer. Bo bo mudjer é kel ki sta dentu ku bo mudjer, detadu na kama, kel ki ta xinti bo mudjer. Bo mudjer é kel ki nhos ta manxa i nhos ta ba, mosi, dja N diskansa i. Dje ben e sta li. Al e so di branku ku pe tortu la dje txiga. N sta preokupadu ku el pa e e N ta pidi opinion. Bonjur, bonjur família. Nós tem alguém que crê teu. Xanga pa manda em cima copa, não gosta de complica. Se quer complica, te coca, te conta para nadinha.

Bon si kel é un pontu di vista negativu pa bu pergunta un algen. Pamodi nunka algen ka ta da-u amor pa ningen. Opinion ta pididu na kumida, ku na sapatu, ku na ropa, ku na karu, ku na obujetu. Opinion ka ta pididu na amor. Amor ta kila di entri nos ki nu ka ta odja. Nhos ka sta mabê bu ta gosta di algen ku ta da pena. Mi N kustuma gosta di algen ki N fla, Nhu Deus, pakê ki bu pô-m gosta di kel diabu la? Pakê ki bu pô-m gosta di algen ki ta lonba-m pô? Pa ke ku ta pun gostu di algen ki ka sta la pa mi? Pa ke ku ta pun gostu di algen ki ka tra-m amor, ka tra-m karinhu? Amor e un kusa ka sta pa opinion, ka sta pa bunitu, ka sta pa bazoka. Sta pa kel ki bu ta xinti. Nunka kopia opinion pa nen amigus nen amigas. Ka, kel-la é. Ami N pode fla-l si, Nelson, nha ta kunpra un kamisa ku un kaisa. N ta fla-l, Ya, kauma, kel-li ta kunbinau más fixi. Ah, kel-li ta kunbinau más fixi. N pode fla-l, Oia, N krê kunpra un porku li pa N mata, pa nu rebenta karni. El ta fla, Nau, kunpra kel-li, sta más gordu i ten más karni. Nau, N krê kunpra un karu. Nau, kunpra kel-li, kel-li minha sta gosta más. Kel-la ui. Má si nhos, si, si, si nhos tene algen ku ta fla-m, Midjór amigu. Ka ten. Midjór amigu. É bu trus ku ta bisti, ki ta peta-u na kaiera? Ô bu kai si? Ka ten midjor amigu, ka ten. Pon li, é midjor amigu ki ta mata amigu. Midjor amigu é bu kabésa, é Diós, é Diós. É kel ku ta afronta, ku ta linbra, linbra di el. Ô, nha, nha ben, nha karu dja ben, nhos dói ta ben ku rotu sima ki. Nha karu dja ben, nhos dói mo ki ta ben bunitu. Oia, oia nha amiabinabli, oia amiabinabli, nha so di kel jetu, oia amiabinabli.

É Deus ku tra Deus, kel-la ki N kre, kel-la ki N ta ama. Ku N meste pidi ningen pa móre bo, a ku gosta di móre, N ta sta déntu bu petu, sta na bu kurason. É sa kel-la ku ta fla, É kel-la ki N kre, é kel-la ki N kre nha família, é kel-la ki N kre fase vida ku el, é kel-la ki é bunitu. Nhos ta ntende? Pur isu, N ta fla nhos tudu, é ka tudu kusa ki ta pidi algen opinion, a ku ta pidi algen pa algen pa N fla-u, pa N fla-u, é karu kusa pati, kenda ku ta kre é otu kusa.

Toma judu na kabésa, bu ranja un algen ki bu gosta di el, nhos fase nhos vida, ki pamodi vida é ka so kóre txada, pa bu toma juiz, pa ser un ómi, un izénplu di bu família. Agora pa bu fla ma tene dos mudjer, dos mudjer nau, tudu é te fiju. Agora asin ka ta fla nhos pa nhos ka pa nhos pidi un opinion, ma opinion di amor ka ta da pa pidi, opinion di amor ka ta da pa pidi, nunka, nunka si algen flau, si algen flau mi i fia ku ta flanu, e konta mintira. Pamodi el é ka trau amor pa ningen. Amor ki trau pa un algen é Dios. Amor ki ta trau pa un algen é Dios. N ta intende? Amor ku ta txeu na mi ku ta fla si nhas fiansa ku dos menbru, tres menbru, kai ku atxa manera di fika ku el? Si N fla ma atxa manera di fika ku el, N ta djobe ke mas mariadu, ke mas bu konta bu dexa pa tras pa gosi N ta ku Mimi? Omi ka ta pidi omi opinion na mudjer. Omi ta pidi opinion na ropa ku sapatu ku karu ku galinha ku patu ku peru ku kila ka ta pidi. Un preta fla, Oi, kel misa la é bunitu. Ya, kel-li la panha ta konbina ku bo. Oi, kel-li. I nen, nen kel-la ka pidi opinion mau. Ten monti ómi ka ki ta odja-u, ta kunpra kusa má bas ovu ki di seli el ka ta krê. Mas nen ten nhos ka sta ma kau perde sima jus. Kau perde na sima ki-a. Sima nhos ta fla, ta fla na kunpra ki-la ta fika, ta fika más fixi sô pa po, po sai fatel. Nhos sa, nhos sabe ki-la? Pa, pa N fla nho ma kau perde ana ma é siumentu, i má é runhu. Djon ta lenbra un bes, N ta lenbra un bes, N ta lenbra un bes la Kau Verdi. Bu, nhos oia, Bom dia, Leni. Ami é ki mudjer fla-m bom dia, N ta xinti filís. N ta xinti filís. Sta algen li ki N krê txeu. Ten un pai, ten algen ki alvê bu ta fala ku el, bu ta xinti aliviadu. N ta, N ta, algen, kafeterianu ta konfundi faxa. Nhos sta-m fla N gosta di bo dja, dja es pensa dja ma mi N krê un monti kuza. Alvê si krê bu ta krê, ma ka ten nada a ver ku ningen. Má N gosta di el. Nbes di la kau verdi nta lenbra-m sta putu inda e bu ta oi algen nta nase di mininu ku maldadi na kurason na ta ntende di mininu ke mo gosi na ka dia gosi ten algen ki ta amba delante di mininu ku maldadi na ntende nunka ku dexa maldadi ku dexa siumis ku dexa kusa toma konta kabesa mos no staba dintu ku un rapasinhu ki migrante. undi ki nu bai nu a festa era pa sodi mundu undi ki bai tudu algen gosta di keda pa si a pa konta kinha ki ka gosta di imigranti ku txeru maleta ki te dinheru ki te txon ki te limaria finu kinha ki ka gosta bo tudu mundu gosta la kaba feta tudu mundu sabi migranti modi bo e mariadu ta loba ku mu finu zangadu i tudu mundu ta gosta e ka gosta ki algen gosta e ta ba e ta ba migranti o kes tenpu Abo i nu sta la, un rapazinhu ki tinha se kamisa branku, manga kunpridu, ki nu ba mia, nu ba misa, i nu ben, nu sta anda ta kume, ta bebe, N ka ta fla nómi, tudu pamodi ta kai na algen ki N ka krê konfuzon ku ningen, má verdadi pa fla, nu sta la tudu trankilu, i nu sta na fésta, krédu ki úniku ki nu bai, ki nu ba kóre, nu ta dadu kumida kel rapazinhu ki tudu mininu sta ta gosta di el. Nhos ta kridita ma la Kauverdi ten un piladu na na inpé, na kaza ta un piladu di poti. Rapazinhu bai pui mô na téra, nhos odja, na na lama. Pun ropasinhu na kosta E fika ku mantxas so tera na kosta Kuzê tingi ta kasa So pamodi argen gosta de ma di ki otu Yo so e ti un di ki argen Argen ta nasi ti mininu nu staba pa di kinzi dizesas anu Oi Oi e ti un di ki un argen i maldadi Kel moza li gosta na kadia Go e sta na kadia na Fransa Mas oi e ti un di ki argen e ta nasi ku maldadi nel Oi Nunka ka bu dexa maldadi toma konta kabesa Nunka ka bu dexa i. Ku dexa nada ta bom Nunka ka bu dexa maldadi Abo munta ken ku ta nase ku si runhesa la di pikininu Si bu si alimenta pa maldadi ku runhesa Ku keli ki la o ku mintira Un dia e ta kansau Un dia e ta kansau E sima mi ami ami kantu ki nase ami naseba ku ki visiu pa N pega un monti mudjer keli kila kila Djo oxi la N ka bu ta tene gana tene un familia di verdadi pa bu tene un familia Ti mudjer ku mininu na bu pé, bu ta txia kasa, bu tira kóki di kel-la. Undi ki sta? Si kel mininu ka di bo, si kel mininu di algen, bu ta sta déntu ku un algen ki N sabe ma kel algen, nhos ta fala, nhos ta dizabafa, bu ta konta partida, bu ta divirti, bu ta kel-li, bu ta kel-la. Sé é sô prubléma, é sô géra, é sô blá-blá, é sô kel-li, é sô kel-la, é sô kel-la. Algen si gosta di algen di verdadi, bai sima ma el manda, el ta guarda tudu. N tende. Bu ta txina un tenpu ki e aves bu ta. Mi e un tenpu mi mudjer ku un omi nuntu kasa ta txi, ta papia ku mi, maldisi omi, ta txia kasa ta ta deta bali ta daria se omi. Bu ta ntende? Kila ki, kila e un kusa tristi mos. Ami jan kustuma papia mal di mudjer tambi, jan kustuma sa ku mudjer ku mudjer ku papia. Ten un mudjer ki ta dau kusa di papia del, ten un monti sena mos. Ten un monti kusa ki bu ta kumesa prindi kada dia ki manxi. Ki si tu un kusa kontisi tudu ta ser diferenti. Bu ta ntende? Monti algen, a minha mulher algen ta, un algen ka más di 50 ku 200 ta xinta ku mi ta papia mal di mesmu si omi ki ten. Minha odja mudjer ta papia mal di si mudjer. Ya kel é verdadi Antónia Cardoso. Ô Antónia, es irman ta fla nhos ta ten algen ki ta nase di mininu e ta alimenta na si mintira ki e ta konta, e ta alimenta na si maldadi, ta alimenta na si runhesa. Nhos ka ta lembra na skola ta ten kel rapasinhu ki senpri ta buska géra? Nton, kel algen ki senpri avês so ta ta ta skrebew na kamisa. Ten algen ki ta labanta ben di noti ku se maldadi na kurason. Ten kusa ku ta ivita, ten kusa ku ta su fase di konta, fala, Pô, se mi ki N fasedu, N ta kontenti? Se mi ki N fasedu, kel la tanbê N ta kontenti? Nbos ten, si bu. Djobe li, nhos tenta kai, nhos tenta djobe realidadi. É si ki mi nha, mi nha, ku se, mi nha, mi fase un monti kusa na mundu ki gosi, bu ta kre, ku ta te gana ser feliz, bu ta te gana ten família, bu ta gana ten un algen bu ta bai, bu ta ben, bu ta sai, bu ta txoma óra di almosu, bu ta pâpia, nhos ta fera djuntu, kel algen la ka ten más, kel algen la ka ten más. Algen ta fla, bo é bunitu, bu é zofi, kel ki la, kel ki la, kel ki la, oi kel ki la, undi ki sta kel algen verdaderu? Abo monti algen ta kre, alvês ta gosta di bo pamodi ta fladu é fama, kel ki la, nha, nha kóre kos txeu, txeu monti.

Ki N krê, ma bo di verdadi bu ka da-m gósi ku ata N ka nega bu tenta. Kel-li, si bu krê kume, bu ta paga. Dinheru, nen ka poku. Bon dia, abrasus. Bon dia di Deus. N ta ntende gósi é kapas di un peon ka kre-m ama pamodi e ka un ka kre-m. Nau, mudjer ki ten kabésa. Ten un algen ku ta ten alvês anus di tras ka ta namora ku bo, ka ta ta ta analiza-u. Má, dia ki el ta pega-u, el tanbê ta pega-u brau ka ta brau, bran ka ta bran. Bu ta ntende?

Su kuai nga ta fase anu otra bes. E viaji é la, e viaji é la Algarvi. Es anu ku nga fase la Kau Verdi. Mosinhu, es anu la Kau Verdi. Mosinhu Zué Nkusu li. E ten argen, ten argen ki ki runhu dadi mininu. Runhesa ka ta panha-l li na, na, na, na, na bedjisa no. Dunhas bu ta panhal, bu ta panhal dadi pikinoti, bu ten kuju dunhas, ta lenba na skola, bu ta tene kolega, tene ki kolega ki sima diabu, N ta lenbaba N ben na skola mos txiga, la kau verdi, mos txiga, N ta lenba la kau verdi, ta ten ki rapasinhu, ki rapasinhu sima xuxu, ma ki sima si nha diabu, ma mi sta pikinu, N ta lenba tenpu kel pera seku, kel pera pretu. Ki ten nha pera na dadu nha kumida se panha tronpadas onde ku pratu kumida si ma sta pa mi na nha kumida nta na nha kumida ku nha pitadinha ke nta mata li kele sertu kila nunde ku ta ba mexe na nha pera kila un padatinhu di pera i pega i tra na dadu kadera i pega a nde ku pratu si ma sta.

Na tenpu ku ta kre ser filís ku kre éra txon algen Nos nha vez ta ten tenpu Kraxá, kraxá, esi blo Ta ten tenpu ki ki bu ten ki ta dexa munti kusa pa tras Pa bu kumesa ta da bu kabesa valor Intende? Nos nha nada é ka tardi dimas Pa bu toma un disizon sertu Pa bu pa bu rikonhese bu eru pa bu sabe ma kusa Nunka ka tardi dimas Mas bu ten ki ta ten koraji Bu ten ki ta ten gara Pamodi sima tudu algen Polaga bebida é ka fasil Polaga droga é ka fasil Polaga. Pitar tanbe ka fasil, ma bu ten ki ta raza u ta pidi Dios pa dau forsa ku korajen. Ma bu ta txiga tempu ku ta ten vontadi ta fla, Gosi, N ka ranja un mudjer pa N fasi kilis. Bu ta sta ku algin dintu ku bo ku u ta sta ku ta buska ta ranja ku bo. E so bu ranja un membra gosi di nsin e bo na bo. N ti ke si algin di ki N ta kapia ntindi ke palabra li. Bu ta sta dintu na bo bu ta buska ti bu farda. Ka ta namora ku bo un anu, dos anu, ka ta namora ku bo. E sta uranja un membra ke ke tene zikinha mas o menu doxi e ta e ta kre ranja ku bo so pe sima ke diabu ta txoma e pe ben ranja ku bo pa kria prublema minde nta lembra un bes nta lembra un bes na la inglatera na inglatera un gai ta sae fin di simana si pamodi la inglatera tudu simana ta kunpra ropa ku sapat nta sai ten tres simana nta sai nunpit Tara ka ta parse-m, N ka tinha mudjer ainda, mudjer ka staba la ainda, Nun bi tara ka ta parse-m, N fla, N ka ten purmi, ami N ka gosta di keda kes ke fin kara, N fla, Nau, N fla, N ten ki tara. Na kes dia ki N namora ku un xinês, e na kel dia ki N ki namora ku más otu minda, un minda dia N namora ku dôs minda, N fla, Pora, e injustu ku un dia N ta namora ku dôs mudjer, N ta ben três dia, kuatu dia N ka ta namora ku algen. Na maria ki minês kre da-m kusinha, e ke maria ki mudjer txiga, ki txiga. Por ki nton é ma mundu é injustu? N staba la nsin, N staba três, N staba três, três, N ten un mês y tal la, la N ta sta la Kusa gana da txeu N kusa kume pa Na kes ténpu N sta puta pla N ke ma be so Kapitãu Port si krê ku ti limada N ta kume Gósi é ka tudu braku ta ta pa no Gósi bu ta krê ser filís Bu ta krê ser ku família Bu ta deta nbrasadu ta korda Konta partida nho mas marka nhos féria É un surpreza ki di kel-la Nhos é sábi kusa ki ten na mundu.

Ki ôs tene kusa djuntadu ka ta da pa sta kri ki di kel la e konfuzan txea kasa bo sai di trabadju kabesa kenti txea kasa kabesa ma kenti sai di sai di kabesa di sol pu kabesa dintu dintu di figu dintu di lumi la na kasa e duedu tende tudu algen ta kre ser feliz ma na ora ku ta kre ser feliz ningen ka ta kridita na bos e un monti omi ta. Sa pora Nelson. Mo mundo é doido moço. Gosi e n'crê ki n'ga ta fala verdade ninguém ka ta acredita. Pamodi na passado bo bo bo conta só mentira. Bo alimenta na bo mentira, bo alimenta na bos na bos paranoia, na bo sofrimento ki bo ta pôr dentro. É por isso ki kel la ta acontece. Mo sin sabe pamodi ki nhos ka ta comenta. Alguém ki ta comenta só kel la realmente kel alguém ki ki gosta di nha videos. Pamodi sta frio também. Abu dentu tran tuda gen tem osi tuda gen tem osi mo dentu bosi nha nkatxa kabesa si tem otu tri fola si otu ti ta ta jubi nta agen ki ta kumenta so kel agen ki nha fan di verdadi pamo gen sabi gen sabi ta kapaz di panha friu mon zinhu i si mon sinhu nha ta torna nha fla nha mais un bes i life mo kin kumesa fasi kul nunka ku pidi num amigu o amiga o mai o pai riné tavares dja ben sta li nunka. Ki bu tene argen 4 ta gosta nunka ku pidi opinion abo gosi npodi tene 2 npodi ata bu konkista su ku oriza ku rine ku kila kila rine minin ka ira oriza ku su npodi konkista ti nba ira bai ka laja ku mi ka ten nada felis e ki ta pierde kusa di oxi ami si ki nta pabi mas kin ki ntende mariadu es ki sabi i modi ki nta fla rine rine nga ta gosta di su ku oriza kal di es ki pa nfika ku el si rine fla nfika ku oriza pamodi rine kre su pa el. Modi ki un ómi ta toma disizon di mudjer ki bu ta ama? Mon sinhor, mudjer a ku ta ama di a ku ta ama di verdadi, amor bu ta xinti kel bu opinion bu ten tudu dadu. Pamodi dja bu sabe kel-la ki bu krê, dja bu sabe kel-la ki bu ta ama, kel-la ki bu ta fika ku el. Mon ku bu ta pidi, pui-l i si medu, da-m un opinion li, é pa N fika ku kel-la ô pa N fika ku kel otu? Opinion di amor ka ten Opinion di amor dja bu tene dja E amor ku tene pega kel la kel la kel la ku kre kel la ku ta pega bu fika ku el Amor ka ta da pa pidi opinion ka ta da Opinion ta pididu na karu ku sapatu ku musika ku ku txon pa bu kunpra ku baka pa bu kunpra ku karni pa bu kunpra e kel la ku whisky pa bu kunpra. Opinion ka ta pididu na amor, amor ta nase dentru bo, amor es amor ta nase dentru bo, é un kusa ki bu ka ta oja. Kantu bes ki bu ta gosta di algen ku ta rapende? Mi angu ta gosta di minina, minina ta baza-m na kuku, N ta pensa, diabu ta kaba na mi, N ka ta larga mésmu ta mata. Bu ta larga ku jinti ma ta mata-l, otu ta otu ta mata-l, bu ta fika la. Omi txoma-m, bu ka tene sa, no mosu, N ka ta trabadju, algu ka ta trabaja. Dirotu pa trabadju. No, kel la é bo ki N ta pergunta. Bu ka ten sonu? La abo li ya sta sais y un. La Purtugal li ta sta sinku ora. Bo ki kota sedu si? N ba oter ku un begi ku ta txomau tudu kes sedu li. Abo y Willie, onti dipos ki nu tirmina di papia, gaju la di bu tera txoma-m. Ami N ta labanta mutu sedu, bu ta larga-m? Larga-m? No, N ka ta larga-u no. Verdadi pa fla, abo mosinhu, modi? Mosinhu, N so dja. Nhu ba ku nha, nhu ba ku nha. N ten sonu. N txiga ka, Aa N bu fla ma N sta ku bu primu ki é di Mérka? Aa Ok, ok, ok, ok, no di kel djetu, di kel djetu Monzinho, gaxu dja di téra di Ulisimeri ku Riné txoma-m onti di pô ki N papia ku bo N fla, Nelson, ata N pidi un opinion, un konsedju bo sénpri bu ta da konsedju ki di kel-la N fla, Ya, kunba, ka ten prubléma El fla, Ya, ma N tene dôs béia tudu dja ben fika na mel li na Lisboa li Mo, kuse ku atxa ma N ta fase? N fla, Ke ki bu ta fase? Bo ki fase? Un nfrega ô bu ka ten dôs. Si bu sta ku dôs ménbra ki ka ta da pa sta na mésmu teridu, dôs boi ka ta da pa sta na mésmu kural, abo ki la opinion ka ta pidu algen. Opinion bu ten tudu ladu, opinion sta déntu bu korason. Un prenda se ropa ku sapati ô karu ô kamisa ô karni ô garafa di wiski, kel la N sai da opinion. Poi N sabe kal ki ta poi omi más buru na txá. Ago, pa mi, poi-m pa mi, pa mi N fla-u pa u fia-u ku kel-la. N ka ta fla-u. El fla, Kónba bo ta da-u tra so koru fudidu? N fla, Kon, nunka ka pidi opinion na ningen i nen da bu mai ki pariu opinion. Ka ki N ta fika ku el? Ami N ta fla-u pa fika ku el, si bu mai ta fla-u pa fika ku el, ku kel-la ki kel-li gosta. Bu ta ntende? Ami ku ta fla-u tanbê ku kel-li ki el ka gosta ki ta fla-u. Argun ta fla-u verdadi. Ami N ka ta fla-u pa fika ku kel algen la. Ki mi N ka sa kuse ku ta xinti pa kel algen. Si manhan N bai fika ku el, ka da más pa bu fla, Nau, Mimi, disison di kila sta dintu di bo. N fla-i baxinhu, Nta manhan ô otramanhan bu pensa. Pergunta otu algen, ô otu es. Si algen di verdadi ta da-u mésmu konseiu. Kóma? Mi N ka ta poi, N ka ta pode odja amor ku ta xinti pa un algen. Nen kasa kórda ki es ta bai. Kantu ómi ki é pô guarda bai pega-m i anbra-m. pa omi ki kume-l. Nhos ka da konta? Nhos ka sabe kila? Si guarda ten di verdadi, tanbe ten munti omi ki sta kasadu. Ten munti mulher ki ten maridu dentru di kasa ta kume tanbe. Mas nau, mon sinhor, amor é un kusa ki é Deus ki ta da, ta ben dentru bo, dentru petu. Mon sinhor, alvês bu ta kontra ku algen ki ben si, N gosta di si, korason ta bati-u. forti ka be tonton na kabesa ta ta algen ki so entra live ka be tonton na kabesa nhos ka sabe nhos ka sabe kila konta nhos kre pan splika nhos ki nhos kre pan fla nhos kinha kinha ki so entra nha live ka be tonton na kabesa ken ken nhos kre sabe ken ken nhos sabe di simon pamodi lingua ralu sta pali. Fofokeru sta pa li. Mano ki sa fodas. Ami nta konsigi di di la di ku lingua rara ku fofokerus ku algen pa papia. Ma bo ka ta aguenta. Ami gosta mi pudi sta ku un mudjer gosta di asin. El e pudi ka aguenta resebi mensaji di algen ipokritas, algen ki ta fika ta preokupa ku vida di algen. Ma ami nta aguenta. Mi ka ta ligas. Fila.

Ami nta kre pa nhos ta ntende nhas palavras. Ntende? Tudu omi ta pasa kel agora. Ntende? Ten argen ta ta kel agen ki si bu dizeja bu sta na se petu, bu sta la pa e nterau pa nteral. Sem mata kunpanheru bedju. Ntende? Gaju ku fla omi ku korenta anu ta pidi omi opinion, kai ku ta fika ku el? Bo pensa mi e karu ku ata kuma ki nfla-m pa kunpra Peugeot, pa kunpra 208, bo fla-u. Pa kunpra Ferrari? Nau. Nhozinha, onti mi na fla ma N ten uma bixu gros, sera ki é verdadi? Mi bo N ka xinti ma N ten bixu, ma N ten bixu gros go. Mi N ka ten bokona. Fla na nha boka ta papia monti kusa ki nhos ta dudu, ma bokona N ka ten. Bokona N ka ten. Uniku kusa ki sa ta nkomoda-m é kel-li, kel denti li, ki kera la ka obi na ku mi kanta. Kulpadu di ki minta! Es dizimel li nada ka sta mandó ba fla utu fidju mandó ku galu galu di 24 anu nbai nba mata era nkume mi ngosta di kebra ki osu di galu daki rabentan denti nten sorti ka rinkan denti kin tudu ki nba nta briga ku ki minta tudu kin fla e ta ri pa e manta kabesa mo e pun ke pratu galinha la na rua bo. Pratu k'el la na rua ku si el ten arama sabi el minti ku si mai ku si fijus oh nha fiju dja ben ku tudu ka ben inda ma ta ben manenti ma osi Deus ta juda ki un dia ta sai di Europa di unde ku nha mai timenti ka ben ta pasa fera ku el manenti osi si nhos odian dja ntrau ku mi si nhos odian mi ku ki mi nta nu ta papia na tilifoni ten un mos ki odian ta papia na tilifoni dentru di tren el fla si ai mi ta papia ku bu amiga u apaxonada u namorada kili kila Nton bu ta manda un moi pa aranja maridu? Omi, nha moi ta fla, Nau, ma si maridu é mi. Pamodi mos dja ka ten nada más sábi ma na mundu. Bu detadu ku bu mudjer, nhos ta konta partida, nhos ta divirti. Ka ten nada na mundu más sábi ta txoma bu fidju, nhos ta brinka. Gosta di nau, ma nada más mundu. Bo amigu ku bu moi ku bu família ka ten, mos. Ka ten kusa na mundu más sábi kel ki N pasa la Kau Verde. Mi ta Kau Verde, fala N ka ta odja kusa más sábi na. Pa mi, dja N txia bês di Somada. N ka ta konta mintira, N ten Avéra na kasa, sen Zeguinha ka ta rapá sin. Gósi, mi é kapaz di Kau Verde, N ka volve ku ningen. Gósi, gósi, ten monti kusa ki un gajo ta pensa, es sta bon? Kenha ki ta panha sorti ta panha bon sorti? Kenha ki panha. Má tanbê ka sta li pa kenha ki krê, sta pa kenha ki ka krê tanbê. Ka ten algen ki ta ten amor, ka ta sabe. Sta ntende? Ka ta sabe. Pamodi ke N ta midjora? Fala si, Ami la na kaza N bira di Somália, mininus tudu xintadu na pé la na pórta di nha kuartu pa reta ku mi. É fidju di nha irman, é nha fidja, é kel otu, é rapasinhu, é nha kudjé, é ki menta, é Dani, é ki. Tudu la na rua, xintadu.

Di ka ta parse. Acha ki kel la ta parse ali nha tres. Mas ami kel la ki ta bai. Kel la propi. Nga fasi ma panha, ku si ta dja trabadja sedu. Ai, N ta ba di banda. Mas ami fia aguentadu. Nga ten panha kel li. Ten, ten i korenti tres, e poi ten.

Ten 43 djabu por konternu. Ten 43, ka ten? Por ki óras ta sai di es? Ten bai obi na Panon Grandi. Dipôs di ómi na buska pon di fidju, e si. Djobe, ten un dizasetu, si ka nganu. Djobe, sa di dizasetu, linha dozi. E kel-li, linha dozi. N ten ki ta. E sénpri na linha dozi. Linha dozi. Si ka ten, N ta dja, N ta fla pa, N ta pidi, N ta pidi papel, N ta pidi papel. Si ka ten tren, N ta pidi papel, mi N ka ta pedi. Bon, si avion ta pedi un óra trabadju, mi N ka sta li, li nha. Xa mi N pergunta kenti li riba li si kel ki ka konterne. Ax konterne pa li. Xa N pergunta, na e linha 12.

Mosinhu, N sta li ku nhos. Ami di nhos, el fla. N dja duzi konterni li ki ta ben. El ta ben edi ta saxa. Ka ben inda, ma el ka ta parse. Si ka ben, N ta panha kel otu. N ta ka txia trabadju sériu pa N txia, pa N bai na mákina ta ta nha bon, nha bon kusa kume. N ta xinta, N ta kume. N ta pensa na kel algen ku ta krê txeu. Si bu tene, bu ta pensa ta. Si bu krê ku ka krê txeu, bu ta ta pensa na kel ki ka di bo tanbê. Merxe, ki el ta ba merxe di 16. No momento ki Herodes apareceu, tem li baxo li, nhos oi li, tem li baxo li, é na kel li ki N ta bai. 43, Má el tinha 16, el tinha 16. Sin ba na 43, N ta txenta, N ta ka txiga pa manda tra nha kafé, N ta ka txiga pa N bai pa N xinta, pa N manda algun algen, algun algen ku gosta di mensaji, ô bu pai, mai, ô pai, ô fidju, ô. Apaxonada nta. Mi nta fla di pa mi, nta fla di pa nos tudu. Nka ta fla so pa mi no. Pamê ka so mi ki omi ki ta gosta di algen no. Mozinha sabi a ku si tene algen ku bu gosta di el, bu ten algen ku sa ta gosta di el, po ta manda el mensaji di manhan, Olá, bon dia, nha kretxeu. Olá, po ten mudjer dintu kasa tanbe ki nhos sta dretu po manda mensaji, Olá, tudu dretu? Oia, N ben pé di tran. Oia, mo ku sta bu lanta dretu onti? Modi ki Zekinha es sta? Pa nhos ta konta partida. Onti, mo ki nu pasa kel noti, kusa foi maravilhozu. Es sai, ma kes la ka ten. Omi na perdí pâpia ku si mudjer ta pâpia ku amanti. O, pâpia na perdí pâpia ku bu família. Kusa ku ta fase? E kusa ku ta fase? Ta fla na, na fofoka ku, na, na vida di kel otu. Na perdí u txoma bu fidju ta sta na pâpia na vida di kel. Abo tudu trangosa, abo ki da modi?

N ta pidi pa bu inta ku N durmu, N ta txeu atrasadu Sin sedu Tranka ten Tranka ten, ma é ka so mi ki ta atraza nau Nos tudu ta atraza Xevi, nos tudu ta atraza Tranka ten Bon si nha fika dretu i nha tra xanhos Nha ten kusa bon, gosi trabadju é primeru lugar Nha kes tranka di kusa ka ten Kes tranka di kusa ka ten, ka ten, ka ten. Eu li sin kon ter li. Ka ten i dizases ten i sin kon dital mesmu li si ku nta nta pidi papel nta pidi papel nha mon gen nha fika dretu eu eu riza nha fika dretu dios ku nhos nhos tudu tanbe ki sta li ri neg ent nha fika dretu mi tudu dia di manhan ta fasi nha live live si nka meste ter gen txeu na live di manhan nka ta da pa ter gen txeu na live di tarde ke goi sta ben sima koma

Pa da probidadi di maridu, nhos ka sabe? Mudjer ka trabadja txeu tanbe. Na di três óra di manhan, bu sta na trabadju ta feti-feti. Mosinha, mi, si N ten mudjer dentu kasa ki labanta-m kuatu óra pa trabadju ô três óra di manhan, Esi é brinkadera, brinkadera, brinkadera, brinkadera, mos trabadju pon di brinka, ta brinkadu ku el. Mi N gosta di brinka. Mosinha, nhos fika dretu. N ka ta ben, N ka ta ben purgunta li. Nhos, txau, bon dia.